Heddwen. Llongyfarchiadau mawr i chi ar ennill Tiwtor y Flwyddyn. Pam dach chi'm wedi ennill cynt, sgenai'm syniad, ond dyma chi wedi ennill o'r diwedd. Dwi'n cofio chi'n dechrau dysgu Cymraeg i oedolion, 'run pryd â fi, nôl ym mis Medi 2008. A dwi'n cofio'r ddwyn ohonon ni'n mynd i'r dosbarth cynta' 'na a meddwl, oh oh, dwi ddim yn siŵr am hyn. Ond yn sydyn reit, naethoch chi, fel finna, slotio mewn a dechra mwynhau'r profiad, y gwmnïaeth, a jyst gweld y dysgwyr 'ma yn ffynnu yn eich cwmni chi. Fel person, 'dach chi bob amser wedi bod yn yn gefnogol dros ben, mor barod i'ch cymwyno ati unrhyw hyn, a hefyd yn asgwrn cefn ac yn ffrind mwy na jyst tiwtor. Dwi hynod o falch ohonoch chi, Heddwen. Dwi mor falch o fod wedi cael gweithio efo chi am gymaint o flynyddoedd, a dwi'n dymuno pob dymuniad i chi fel Tiwtor y Flwyddyn. Da iawn chi, Heddwen. Llongyfarchiadau, Heddwen, am ennill y Tiwtor y Flwyddyn. Dach chi'n haddau hi. Dach chi'n gweithio yn galed iawn i gofleidio technoleg a ddysgu ni ar-lein yn ystod y cyfnod clo. Mae gwersi yn diddorol, dan ni'n wedi chwerthin pan ni'n diflannu, yym, mewn cyber-ofod weithiau, dach chi'n ysbrydoliaeth i ni, a diolch o galon.
Helo! Dwi'n hapus iawn i gael y cyfle i ddeud llongyfarchiadau mawrion mawr i Heddwen am yym am fod Tiwtor y Flwyddyn. Yy dwi'n gwybod pan ddechreuodd y cofnod clo bod Heddwyn yn dipyn bach yn poenus oherwydd nad oedd hi yn cyfforddus efo technoleg. Ond dwi'n gwybod nath hi lladd nadroedd i wneud yn siŵr bod bob un o'i dosbarthiadau yn gallu cario mlaen trwy cyfrwng Zoom. Ac dwi'n gwybod hefyd bod hi'n poenus dipyn bach am hynny, ond rhaid i mi ddeud rŵan, does dim angen iddi wedi bod yn yn poenus amdano fo oherwydd mae hi'n wedi wneud yn arbennig o dda a dwi'n siŵr bod pob un ohonyn nhw yn hapus iawn efo sut mae pethau wedi troi allan dros y misoedd diweddaf. Yr un path, yr un peth, sori, um, rhaid i mi ddeud hefyd,

dibrofiad oedd hollol ar goll yy 'dach chi wastad wedi bod yna i fi yy ac o'n i'n gallu troi atoch chi am gyngor a dwi dal i neud dwi dal i neud yy dwi wrth fy modd yn ca'l dod fewn i iste yn 'ych gwersi chi yym ma'r awyrgylch hwyliog a'ch natur gyfeillgar chi o a'r hiwmor Yym mae'n creu awyrgylch hyfryd i'n dysgwyr ni. Yym diolch am fod yna i fi bob tro o'n i angen cyngor ac am fy ysbrydoli i hefyd. Yym pan dwi yng nghwmni dysgwyr, unai yn fy ngwersi i neu clybiau siarad, mae'r rheini sydd wedi bod yn eich gwersi chi neu ar gyrsiau atodol efo chi, o, maen nhw wrth i bodd. efo chi, Heddwen, a mae hynny'n deud y cyfan, dydy? Felly, llongyfarchiadau mawr, da chi'n llawn heiddi'r gydnabyddiaeth yma. Peidiwch newid byth.
Noswaith dda. Daw'r addysgu yn naturiol i Heddwen. Mae ganddi hi ddiddordeb ym mhob un o myfyrwyr ac mae hi'n cofio llawer o fanylion amdanyn nhw i wneud ei dysgu'n bersennol. Heb os nac oni bai, mae hi'n gwneud dysgu'n hwyl. Mae hi wedi trosglwyddo'r holl sgiliau hyn i'r ffordd newydd o addysgu, trwy Zoom. Ac er chi'n deud na all wneud technoleg, mae popeth yn rhedeg yn iawn fel arfer. Er bod rhaid i mi weithio'n galed i ddal i fyny, dwi'n edrych ymlaen at bob dosbarth Cymraeg efo Heddwyn. Bob hwyl!
Noswaith dda Heddwen! Llongyfarchiadau mawr am ennill gwobr Tiwtor y Flwyddyn sydd yn gyflawni ar llwyr haeddiannol. Ro'n i'n meddwl yn gynharach am ansoddeiriau sydd yn disgrifio nodweddion arbennig rwyt ti'n harddangos yn ystod dy wersi. Dyma rai ohonyn nhw ddoth i fy meddwl. ymroddedig, ysbrydoledig, brwdfrydig a chreadigol. Y gwaith a'r cyfyngiadau cyfnewidiol da ni wedi byw âdanyn nhw dros y drenau, dros y drenau mis diwetha, rwyt ti wedi sicrhau bod ni i gyd yn parhau i wneud cynnydd yn dysgu Cymraeg drwy drefnu gwersi diddorol a bywiog yn ystod y tymhorau. Yn ogystal â hyn, mi fuest ti'n trefnu cyfarfodydd mwy anffurfiol dros wyliau ha. Mi hoffwn i ddweud, ar ran pawb sy'n mynychu dy, y dy ddosbarthiadau, pa, no, pa mor ddiolchgar ydan ni i ti am dy holl gefnogaeth. Diolch o galon.
Wendy, ti wedi gweld y plê yn Gwynedd? Naddo, oes na rhywbeth diddorol? Oes wir, Edrica, mae Herwen wedi ennodd gwobr! Do, wir. Ein heddwen ni? Yr un.
Pa wobr?
Tiwtor y flwyddyn!
Wel, mae hi'n haeddu gwobr tiwtor arbennig. Ydy, mae hi.
Mae hi mor amyneddgar. Ydy, mae hi. Mae hi'n anodd dysgu ar Zoom, yndydi? O, ofnadw o anodd. Yn enwedig pan 'da ni'n rhewi. Ww!
Ond mae pob gwers efo hi'n llawn hwyl a byth yn ddiflas. Byth.
A mae hi'n feddwlgar hefyd. Dydy hi byth yn siarad yn ei hacen go iawn yn ystod y dosbarth ac yn Caernarfon!
Tybed, ar ôl cael gwobr mawr, Fi di meddwl am ymddeol. A dim o gwbl.
Mae hi'n rhy ifanc i ymddeol. Wir.
Yy, pa mor hen ydy hi? Mm, bron 60 dwi'n meddwl. O, rhy ifanc i ymddeol, diolch byth. Diolch byth.
Llongyfarchiad da iawn mawr, Heddwyn. Diolch o galon am ein dysgu ni Cymraeg. A joio dy noson arbennig. Hwyl fawr. Ta-ta, Heddwyn, ta-ta.